Abeu caire per li jornade du patrimòni, lo duo Florenvers interprete un repertòri de trobador provençau. Dins la capèla du castèu medievau, Thierry e Domitillo faguèron vibrar la pèira au son d'instruments tradicionau e de duau vocau. Nos acordèr una entrevista en lenga nòstra. Flor en vèrsa es una poesia de Rambau d'Aurenga, qu'èra prince e qu'a fach de mantes cançons, mas cançons dins lo trobar clus la poesia un pauc mai dificila. E avèm chausit aquel nome de poesia perque es una poesia qu'a interessar mantes cercaires sus la poesia e sus lo sens de la poesia.

E lo premier trabalh qu'avèm fach es sus los trobadors Rambaud de Vaquèiras. Avèm fach totes li sieus cançons, mai la musica. Èra lo premier, premier disc qu'avèm fach, i a 10 ans d'aquò. Avèm fach un disc i a 4 ans, mi sembla, sus Blacàs. Blacàs qu'èra senhor de Daups, que faiá part de cavalièrs li plus famós de Provença al sègle xii-en, xiii-en. E aquel personatge a agut una cort. a Aups e feia venir totes lei trobadors que venian d'apertot, que venian de Toulouse, que venian del Lemosin. Èra un donaire, senhor, que donava tant ai trobadors, qu'amava la poesia e donava, donava, donava, tant e si bè que que lei trobadors amavan venir a la sieu cort per aver de dons, per aver de manjar, d'abiament, de cavals, de regals. A fach una cançon basta d'el, qu'a fach entierament, m'a pres fèia de discussions mes d'autres trobadors e avèm fach un CD sus aquelei discussions mes la tecnica dei contrafacts, avèm piat li musiques d'autres trobadors de l'epòca e avèm mes la musica sus aquela poesia de Blacas. Après avèm sortit un disc sus li trobadors d'Alvèrnia.

E avens tu còu fach mai una cançon per l'ocasion, perque i a un trobador que si que si suòna Ponson de Bercaire, qu'es de d'aquela vila, e avem pilhat una deis tres cançons qu'a fach e avem fach un contrafach sus una cançon de Pons de Capdèu. Ponson es lo diminutiu de de Pons. Avem bouclat la boucla e provant de far aquel contrafach sus Ponson de Bercaire. Alaun, vos la tendé chanter? C'est de l'or, c'est de l'occitan, c'est la langue d'oc. Degut possèda la veritat. Avèm pas de registrament de l'epòca per aquò, mas iu ai pilhat la mieu lenga qu'èra la lenga de lo provençal deis Aups. Son natiu de la Vésubio, de costat de Niça. Es una lenga mai arcaica perque es una valada un pauc barrada e ai parlat la lenga mei de mieu grand parents quora èro pichon. Su partir un pauc d'aquela lenga e ai adaptat un pauc la miu lenga en meli mots que i avia dins aquelei poesia. Ai fach lo miu camin sus aquela lenga. Après, en estudiant un pauc aquela poesia, meli rimas, meu vocabulari, Ei chausir de manièra de prononçar. A un moment cal chausir cinc que volen cantar e dins lo cant i a de voièlas que passon mai que d'autres en aquel moment, de consònas que si deu prononçar coma aquò perque es mai bèl dins lo cant. Ei fach la meu experiença, i a degut que m'ai emparat coma si cal cantar Ei chausi la manièra de cantar per iu la mai bèla, si pòt dire coma aquò. Eth non mitie tanben a emparar un pauc melhiu. Auria poscut parlar lo limosí, lo provençau, lo gascon, lo lengadocian, mas a chausi la Vesúvia perque ère iu de Vesúvia e avèm chausi un pauc aquel biais. Mas se pòt dire tanben qu'un limosí Cantarà aquelei cançon a la siu manièra, mas èra tanben la verita. Si deu accetar de sentir cantar aquelei cançon de manièra diferentas.

Flor en vèrs es un projèct de la companhié Hulot. Lo duò de musicians, de còp que i a enriquesi per d'autris artistas, es pron originau. Utilizu e travalhu la lenga d'òc, pièi transmetu un saber literari e artistic d'un biais pedagogic e mission public, e enfi fabricu completament sis instruments sieu. Avèm tot un trabalh de recèrca sus la lenga occitana de l'atge median, del sègle xii e xiii, e un trabalh sus l'arqueolutaria, sus los instruments que se jugavan a l'epòca dei trobadors.
Donc aquò es una viola, la viola qu'es un instrument qu'agrada fòrça ai trobadors, un instrument important dins li cors d'Occitani a l'epòca, que n'en parlan sovent dins li cançons. Que se pòt jogar una cançon sus la viola, que una bona cort deu aver un bon violaire, es aquò es dins una cançon de Pèire de Vic que ditz que es important d'aver un bon musician per jogar la viola. A Florenvèrsa fasèm de nòstres instruments Estudiant un pauc totes les esculturas, tot li tèxt de l'epòca e puèi per nos es important de cercar un pauc d'informacion e puèi de li tornar far. Alura li fasèm tot ai dos, Cire e ieu. Aquò's la viola, mès tanben avèm la ròta, li arpas, li flèitas, bon, li arquets per jogar. Bon, avèm ben lo gaudi de far aquò, diton li bòsc de la region, coma se fasió a l'epòca, li còrdas que fasen tanbè de budèl e aquò es de crin de caval, bon ben si es tota una recèrca que fasen despuèi longtemps. Es autres instruments que podètz veire al concèrt son la ròta, qu'es coma una arpa dobla mai una caissa centrala, qu'es un instrument fòrça important dins tot lo Miègjorn e qu'i a fòrça pauc d'instruments, qu'i a un que tire a tornar fach, ma es vertadièrament de la recèrca d'actualitat. Tanben un pauc de flèita e subretot de viòlas. Per nos l'important es de trobar un pòu lo son, la vos instrumentala de l'epòca per acompanhar la vos umana. Es per aquò qu'avèm chausit de Simplament de veire e de retrobar çen que fasián a l'epòca. Alors son distriments un pò que pareisson simples, mas es lo bòsque com aquò que dona aquel son que va inspirar, se pòt dire, la cançon. Donc la cançon qu'avèm plaser a cantar en cuèi, aquels sons nos donan per nos una bona direccion.

Li bèls luecs son de luecs de l'epòca romana, del sègle dusent, tresen e qu'an una architectura qu'es perfècta, qu'es meravilhosa per lo son deis instruments qu'aquò fa un pò un son aquí de fòra, bon, pas dins la natura, mas dins una bèla glèisa, una capèla anciana. Bo, lo sou pren un pò de meravilhós coma la vos e per nos e tanbe per li gents qu'escotan aquò es mai mai bèl viatge de segur. Bo a l'epòc li cançons se fasián dins li castèl, al canto del feuc se aven un istòria de dins una nòva de de Raimon Vidal de Besalú qui nos cuenta qu'a aprèp manjar Se fasió silenci, li gents èron aquí per escotar tranquillament li cançons o tanben li cuents, ma i avió vertadièrament una escota per aquò dins aquela sala de castèl. Florenvers es dins una perspectiva d'autenticitat e me la rigor di tèxte e dins la factura instrumentala. Mai es tanben inscrit dins una desmarcha de contrafactum emé l'associacion de music e de tèxte d'autor e compositor diferent. E aquí la music sublime la lenga e la lenga endraia la music.
lo mot envèrsa, perqué dins lo mot envèrsa i a totes li causas que si fan a l'envèrsa de çò que si passa e dins lo mot envèrsa i a per ieu lo mot coratge, perqué d'aver lo coratge d'anar a l'envèrsa, ei en vèia de segar una autra draira e meme la draira envèrsa. L'ausengièr, Li dau zengièrs su li gents que ti gardion viure e que criticon. Son li gents que que fan de mal dins la a mela lenga. E iu la lenga es fach es una un art per far qualcarè de bèl, de bèl e de bon. Ma li dau zengièrs mela lenga fan de causas que son malurusa e que son de mal. Mi ven coma aquò, es de dire ai gents de regarjar lo ciel. Ancuei vivèm me de tas de de portable, de tele, de tot aquò, avèm la tèsta dins lis ecrans. E se aviá un messatge a donar ai gents, li dirion de. regarja lo ciel perque lo ciel es bèl i a d'estelas e lis estelas li veian plus.